Eto Andringitra, kaominina ambanivohitra Ambohimanjaka, distrikan'Ambohidratrimo, no anisan'ny voatokana ho toeram-pamokarana ambioka, enti-mamatsy ireo sehatr'asa mpamokatra zana-kazo eto amintsika. Zana-kazo roa alina no voavoly eto. Ahitana karazany dimy, ao ny akasia be ravina, ny kininina madinin-dravina, ny kininina matevy koditra ary ny mantalia sy ny frêne. Mivelatra amina velaran-tany folo hektara ireo zana-kazo ireo. Asa fikojakojana ho fanatsarana ny fitombon'ny hazo voavoly no atao eto. Eto amin'ity faritra Andringitra ity dia eo amin'ny folo hektara no volena ka karazan-kazo anaky. Dimy izany no napetraka teto tamin'ny taona iraika ambin'ny folo sy roa arivo. Dia ny antony hikojakojainay azy izany amin'izao fahafenoan'ny dimy taonany izao dia mba hanatsarana izany ny toetany sy ny hazavana sy ny sy ny zavatra maro samihafa izany izay hahatsaratsara kokoa ny fitombon'ilay hazo izany. satria ireo hazo ireo izany dia mila arovana koa izany amin'ny amin'ny sanatria fiavian'ny afo, izy ireo moa izany dia natao ho sahan'ambioka izany hoe hi hotazana ambioka izany voafantina amin'ny fotoan'andro izany rehefa rehefa matoy izany ny voan'izy ireo dia izay ny antony hikojakojahanay SNGF azy. Miara-miasa amin'izao hetsika tanterahin'ny SNGF izao ny fari-piadidian'ny tontolo iainana

voafantina eto Madagasikara mba azahoana izany mamatsy ireo asa fambolen-kazo rehetra amin'ny teknika maro samihafa. Ny asa tanterahanay izany dia ny fiotazana, ny fikarakarana ary ny fitehirizana ny ambioka. Ao anatin'izany koa ny famokarana zana-kazo. Mba azahoana manatanteraka izany araka ny fenitra tokony izy hananana ny kalitao Tsara zany amin'ireo ambioka na zanakazo aparitaky ny SNGF ireo dia manao asam-pikarohana koa izahay, asam-pikarohana zany eo amin'ny fanatsarana ny taranakazo, asam-pikarohana eo amin'ny fahazahoana fitsiriana ny toetoetra ara-fizeolojikan'ny ambioka sy ny zanakazo ary ny hazo ary eo amin'ilay asa fitahirizana zany dia tsy maintsy fantatra koa izany hoe manahoana sy manahoana ny toetoetra an'ilay karazan-kazo izay azo tehirizina amin'ny alalan'ny ambioka ve sa tsy maintsy volena ihany. Amin'ny fanatanterahana an'izany dia misy ny foibe izany ao Ambatobe, Antananarivo, ary misy ny masoivoho amin'ny faritra vitsivitsy eto Madagasikara. Mamaly ny politikam-pirenena voizina ankehitriny amin'ny fikendrena ny aha-maitson'ny Nosy ity hetsika ataon'ny SNGF ity, enti-miady amin'ny faharavana sy ny fahapotehan'ny tontolo iainana eto Madagasikara. Ity fampilen-kazo natao eto amin'ity ala Anandringitra ity izany dia tsara dia tsara satria Andringitra ity efa ringitra izy ity izany teo aloha dia ankehitriny izany izy efa miverina tsaratsara Ary mino aho fa mbola hitohy izany fambolen-kazo izany dia ho rakitra, ho rakotry ny ala tanteraka tokoa ity andringitra ity ao aoriana kelin'izao fambolen-kazo izao. Dia manantena ny Minisitera mba hifanome tanana amin'ny vahoaka ety amin'ny kaominina Ambohimanjaka izahay.